Kheeyrii keessa isin haa tursiisu arra gaa guyyaan baatii takka'aatu hafee ramadaanaaf illeedha ji'a sha'abaanaa keessa jirra duuba ramadaanni hoggaa dhufe rasuulli sallallahu aleyhi wasallam Sahaaboota isa alaa qopheessaa tureef dura gartee psychologically Ramadan isinii dhufee baatiin araaramaa ka isa keessatti hulaan jannataa banamu ka isa keessatti hulaan azaabaa cufamu je'eef dura akkasitti qopheessaa ture. Haala amma agarru kanaan gaa nutillee Ramadaana keenya kana Rabbiin akka nuu bareechu gaafanna ammoo masgiinni gaa addunyaa muslimaa akkasuma biyya hundattuu gaa cufaadha sababaa dhukkuba kana ittisuutiif Diinni islaamaa dura lubbuudhaaf gartee egaa dursa kanna. Lubbuun namaa tiifamuu qabdi. Dhugaa lubbuu namaa tiisuudhaaf akkasitti gartee masgiidonni cufamanii jiranii rabbi nu haa banu. Ramadaana taraawiya hin qabne egaa rabbiin nu mudini. Rabbiin ramadaana immoo akka dur soomannu kasan caalaa bareedu kasan caalaa keessatti ibaadaa goonu nuuf haa godhu yaa obboleeyyan kiyya isiniin jechaa. Wanin arraan tana isiniif dubbachuu fedhu hoggaa ramadaanni dhufe gizee hundaahuu kijiba hin dulloomne tokkotu jira. Hin dulloomu kijibni kun. Amata kudhan duras ni jira, saddeet duras ni jira, bara dheengaddaa ni jira, barana ni jira. Hoggaa hunda ammas hoggaa ramadaanni dhihaate oowwa kijibni kun. Duuba dhaamsa gartee muslimoota hundaaf xalayaa jettu takkaatu dur waraqaadhaan kooppii taateeti namaa hiramaa turte gaafa intarneetni hin jirre intarneeta booda imeelli gaafa dhufe imeelaan namaaf ergamaa turte eegasii gizee sooshaal miidiyaan akka feesbuuk kun dhufus gaa feesbuukaa kanaan ergamuutti seentee jechuudha. Biyya Saa'ud Arabiyaatti akkana itti xalayaan alaa kulli haal xalayaan isinirra qara'aa dhageessan hundi keessan ni beektan namticha manaaba arkee akkana maaroo maaroo joosanii. Biyya Saa'ud Arabiyaatti tahee yaa uummata muslimaa dhugaa wal dhageessisaadha jedha. Kan ergaa kan agartee nu dabarsu Sheekh Abdul Waduud Saa'ud Arabiyaa irraahi namticha Sheekh Abdul Waduud jedhamu Shee Abdulaziz kun hin beekamu eenyu akka tahe maalummaan isaa hin beekamu waa takka gartee inni kun maali sheeka nama aalima nama maali wanni beekamu takka hin jiru achi haati sheeka Abdulaziz namti shee jedhamu tokko hulaa dhaamsi gartee uummata islaamaatiif gaa inni dabarsu nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam isaanii gartee halkan tokko leeylii salaatee rafee manaabaan abjuudhaan itti dhufe hoggaa itti dhufe nabiyyiin nagayaa fi rahmanni irratti haa jiraatu abdulwaduud kanaan akka je'een nama miliyoona jaha natti fakkaataa ka isaan as gubbarra kataban nama miliyoona jaha kan du'e keessaa namni tokkoonuu jannata hin arganne ja'a rasuulli hin seenne sababni isaanuu hin seeniniifis karaa irraa bahanii jiranii ummanni gartee karaa irra hin jiranii ummanni miliyoon jahaan kun yookaan ummanni muslimaa guutumatti gaa jechuutti fedheen saha karaa irra hin jiranii tanaaf gartee hedduu gartee azaaba seenanii. Keessattuu dubartiin kabajaa jaarsaa godhuu dhabuudhaan jannata Rabbii dhabanii jiranii akkana jedha. Dubartiin jaarsa waan hin dhageenyeef jannatas dhabanii jiranii warra du'e san keessaa warra miliyoona jahan du'e san keessaa jechuu akka manaabni kun himutti. Ammallee gartee egaa dhabanii jiran jarri kuni Sheek Abdulwaduud yaa Sheek Abdulwaduud je'een gaa manaa ba'an ergaa kana gartee naa dabarsii Rabbiin wal dhabee ummanni akka jirutti azaabatti dhumaa jira xalayaa kana namni baayyisee ummataaf hin hirre waan qalbiin isaa maali namni hire namni xalayaa tana hire Waan qalbiin isaa feetu argataa ja'a sawaaba amma sawaabatti seenee jechuu rakkoo ni hime dura rakkoon jirtu namni azaaba seenee namni kararra hin jiruu akkas akkas akkas akkasi namni akka kararra hin jirre kana immoo ummataaf himuu kana manaa baan namtichi kun akkana namni miliyoon jaha du'e kaja'u kana nama hundaaf dhageeffamuu qaba namni dhageessise waan lubbuun isaa feete argata lubbuun isaa waanuma feete waan Kheyri ta'uu dandaha waan hamaa ta'uu dandaha lubbuun gartee waan feete feeti inna an-nafsa la'ammaaratun bis-suu'i illaa maa rahima rabbi duba lubbuun waan hamtuttis nama ni ajajji waan lubbuun isaa feete ni argata jechuun namtichi gartee waraqaa tana sheer godhe jechuu an yoon dubbadhu kana kijiba kanin dubbadhu taate rabbiin rahmata isaarraa naa hongeysu jetti waraqaan Kanaafuu waan amantiin keenya nu ajajjutti haa jabaannu, waan irraa nu dhorkitu irraa haa fagaannu, ummanni Islaamaa rahmata waliif haa goonu, soomaa fi salaatatti haa jabaannu. Xalayaa lama namni baay'isee ummataaf hire, qoode shafaa'aa Nabi Muhammad ni argata. Namni xalayaa tana immoo isa bira geessee osoo wani hin jedhin lafa kaayee ummataaf hin dabarsin immoo, Qoodallee hin qabu waa takkallee. Ammoo namni moormu irraa uf qusachuu qaba. Ka akka kiyyaa kana baana irraa uf qusachuu qaba. Namni maqaan isaa Koloboo ja'amu tokko namtichi Koloboo ja'amu maqaa fedhe haa ta'u maqaa fedhu maqaa fedhe haa ta'u Jaafar haa ta'u namni maqaan isaa Jaafar ja'amu tokko xalayaa lama argatee fuula soddomii maaroo baay'isee Ummataaf hiree, namni sun waan qalbiin isaa yaaddee hiree gaarii argate. Namni biraa ammoo kan Islaama ta'e tokko kan akka kiyyaa ta'uu dandaha, sunis xalayaa lama argatee sanduuqa dagatee eegasii waan hin qoodiniif guyyaa 120 booda baay'isee ummataaf hiree milkaawe, hojii gaarii argate. Ammoo namni biraa tokko ammoo waraqaa tana gartee isa bira geessee facaasuu didee waraqaa tana hin facaasu kuni gartee waan faayidaa hin qabne jee ni du'e jedha. Labziin wal jijjiiramti labziin labziin sheeticha kana irraa haasawamu kun wal jijjiirama hogga garii Muhammad Abdullaati maqaan isaa hogga garii Abdul Waduudi hogga garii maqaan ni jijjiirama ammas xalayaa hagee ati facaasuu qabdu yookaan hagee ati sheer godhuu qabdu ni jijjiirama gaafa garii 20 ta'ee dhufa gaafa garii 9 ta'ee dhufa. Nam tokko sagal facaasee waan sagal arkatee nam tokko hin facaasu jee ni du'ee yookaan jaartiidhaan wal hiike. Wanni kun kijiba. Kijiba guddaa amantii Islaamaa keessatti gartee Ramadaana eeggatee deemu keessaa namni hedduun qalbiin isaa dhugaa amantii isaa waan jaalatuuf waan dhugaa fi kijibaatu as keessa jiraa jechuudha. Dhugaan Rasuulli sallallahu alaihi wasallam hime hadiisa keessa jirti. Fakkeenyaaf namni gartee Hundi jannata ni seenaa jee Rasulli sallallahu aleyh wasallam illaa man abaa jee arra abdulwadudittii miti ka waan kana nu himu lanna duraan kitaaba keessa jira wanni kun abdulwadudittin haajamtati waan kana nama tokko manaaba akka arku manaaba kiyyatti hin haajamu ummanni islaama addunyaa kitaaba keessa jira waman ya abaa yaa rasulallah namni jannata seenuu didu kun eenyu jaanii gaafannaan man ata'ani dakhala aljanna waman asaanii dakhala annaar

Tana booda gama amantiitti hin haajamtan quraanaa isiniif jira hadiisa isiniif jira kan ammoo eenyu ka himu ulamaa'i abdul ajuuz kun hin beekamu tarree ulamaa'i keessa hin jiru haya namtichi kun aslan tarree ulamaa'i suudii keessa hin jiru waa takka keessa hin jiru namni gartee quraanaaf hadiisa namaaf himu ulamaa'i namtichi kun ulamaa'i miti hin beekamu maalummaan isaan beekamu gama biraatti hoggaa deebine amantii keessatti akkamitti ergaan rasuulatti hidhaa qabu namarraa fudhatama Wani Rasuulatti hidhamee dhufe, Rabbitti hidhamee dhufe, kana godhi jannata arkatta, kana godhi azaaba arkatta, kana godhi maaroo taata wanni jedhu wanni hidhaa itti qabu eeysaa fiddeedha? Eeysaa fidde? Fidi dilaala, daliila kan kee, haati, haatuu burhaanakum, fidaa ragaa keessan jettaan. Eeysarraa? Qur'aana fi hadiisarraa. Qur'aana kana keessa namni Qur'aana share hin goone ni du'aa bakki jedhu hin jiru.

Rabbiin hin daganne. Ammoo guyyaa gartee qiyaamaadhaa azaabaaf isaan dhiisee jira. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa warra amantii isaatti hin amanne razaqee addunyaa kana gubbarraa nyaatanii dhuganii roobee fi badhaadhanii jiraataa jiran. Silaa Rabbi biratti addunyaan janaaha ba'uudatiin geeyse haga gartee goflaa biimbee takka geeyse maa saqaa minha sharbatan

kijiba jechuu wanni kun rasuulatti hidhaa qaba sallallahu alaihi wasallam wanni dinnuuf ammas manaabni rasuulaan arkee namni jiru kun rasuula sallallahu alaihi wasallam arkuu isaa maaliin beekna nuti rasuulli sallallahu alaihi wasallam mallattoo gartee inni itti himame qaba haalataa itti himame qaba ammas kitaaba ulamaa'ii qaraanii gartee agarre keessaa fi dhageenye sheekotirraa dhageenye keessa ulamaa'iin rasuula sallallahu alaihi wasallam manaabaan hoggaa arkan guddinaan waa'ee nafsee isaanii keessatti arkan Rasuulli sallallahu aleyhi wa sallam dhufee akka fakkeenyaaf Bilaal Bilaal irraa asara keessatti waan odeeffamu Bilaal Shaamii godaanee Rasuulli sallallahu aleyhi wa sallam hoggaa gama akiraa deeman Madiinaa tana keessatti eega Rasuulli hin jirre nam tokkoof hin azaanuu eega Rasuulaa jee Bilaal. Jennaan Abubakri nu taa'ii jeen isaatu khalifaadha. Yoo gartee ati Abubakri dhugumaan Islaamummaadhaa jecha gaafa gabra an ture san na bilisa na goote na dhiisi. Yoo an ammoo gabra kan kee ta'e nin taa'aa jeen. Deem ati bilisa jeen. Ka'eef irraa kute Shaam dhaqe manaabaan Rasuula arke ja'an asara arge nu gartee maa nun ziyaarre Rasuulli ja'een ja'an. Akkasitti Madiinaa dhufee azaanee ja'an gaaf tokko. Bilaal waan akkanaa gartee waan khaasii nam tokkicha namuma sanii wajjiin deemu jechuu Nama hedduu ulamaa'i akkana Rasuulli sallallaahu aleyhi wa sallam manaabaan arke akkana naan je'e. Akkana akkana akkanattin haala akkanaa kanattin Nabiyyii arke je'anii waa'ee qissaa isaanii ni himan. Ka ummata Islaamaa guutuudhaaf akka wahyiitti. Rasuulli sallallaahu aleyhi wa sallam nama miliyoona haganaa du'ee azaaba seenanii maal je je'ee ergu hin jiru. Because Rasuulli sallallaahu aleyhi wa sallam eega du'een booda Rasuulli sallallaahu aleyhi wa sallam isa jala deemuu diinaa isaa qabachuutu nurra jira malee Rasuulli eega du'ee booda wahyiin irratti hin buutu. Eega du'ee booda ammallee wahyiin gartee qabrii isaa keessaa gartee nama irratti hin buusu li'annahu diinni islaamaa kun guutamee jira alyawma akmaltu lakum diinakum wanni inni ammaan dura nuuf himee deemehu guutu wanni hafilleen hin jiru hattaa gartee sahabaan maal jaa rasuulli sallallahu alaihi wasallam waan nuun himin hin qabu namtichi yahudaa salmaan alfaarisiidhaan hay saboo rasuulli keessan kuni akkaataa udaan itti dhiqattan akkaataa harka itti dhiqattan akkaataa udaan itti firaa dhiitan firaa xareeydan kana isin qaraa isaa jennaan haga mana ficcaanii Akkaataa seera itti seennee baanu, itti qulqulleeffannu, harka itti dhiqannu nuu himee jira Rasuulli sallallaahu aleyhi wa sallam. Waan himin hin qabu takkallee. Maali Abdul Waduud? Maali namni biraa tokko kan manaaf arkee kana yoo share hin goone ni duuta, kana yoo share goote maaloo taata je'ee fidu ka ummanni Islaamaa kun amanu. Lanno wallaala gartee wallaallu kun waan guddoo keessa nama geessa. Namni amantii isaa irraa fagoodha, amantii isaa hin beeku, hin baratu, hin dubbisu. Ulamaa'itti dhihaatee gaafii sin gaafatu. Wanni kun akka jirutti gartee kijiba gartee dhugaa ta'uu hin danda'u jechuudha. Laannoo nama miliyoona du'ee nama miliyoonni gartee jaha ama saddeet guutuu ama saddeet moo sagal wanni kun nama miliyoona jaha bara dheengaddaattis ka du'e baranas ka du'e nama miliyoona jaha nama miliyoona jaha nama miliyoona jaha ammas zabanyuma masgida sanii masgida rasuulaa qofa waan kan arkuu danda'u. Quraana keessa hin jiru, hadiisa keessa hin jiru waan itti qajeelchu waan kana irratti tokko illeen. Laannaa Rasuulli sallallahu alaihi wasallam ammas egaa gartee akhiraa deeme booda nama jannataa fi azaaba seenu rabbiin isa agarsiisa ka jiru hin jiru. Wanni gartee nuti isarraa beenu salawaata gizee buufne salawaanni keessan natti dhufti. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa salawaata keessan naaf fida salawaata narra guddisaadha jee haqni inni nurraa qabu diinaa isaa jala deemu haqni inni nurraa qabu isa jaalachuu haqni inni nurraa qabu

Rabbii isatti gartee waywaatee jiraa jechuu. Wani nurraa eeggamu kana malee waan dharaa waan gartee akkanaa kana irraa fagaachuudhaan nu barbaachisa jechuudhaafin dhufe jechuu. Waan kana fakkaatu hedduu jira gaa amma fakkeenyaaf intarneeta kana gartee gizee fayyadamtu yoo irraa if hin eeyne yoo ati gartee nama ragaa nama gartee ragaatti amanu hin taane waan hedduutu kijibni jira ka islaamaa wali hidhaadha. Fakkeenyaaf Abalu qur'aana gubee akkana bineensa tahee jawwee tahe jaan boofa tahe jaan nama akka gartee qurxummiidhaa tahe jaan waan adda addaa jijjiiranii fidan kijiba micoon takka qur'aana darbitee bineensa taate kijiba maaroon qur'aana darbee maaroo tahe kijiba hundi isaa kijiba kijiba kijiba kijiba hundi kijiba li'annahu maaliif kijiba beekta odoo nabiyyiin jiruutu namni qur'aana kana oggaa inni itti himu kijibdee jedhaniin bineensa hin taane maraataa ati jedhaniin rasuula sallallahu alaihi wasallam ni falaxan dhagaadhaan dhawan maal godhan wanni gartee akkasitti ummata kana rabbiin gartee bineensa jijjiire hin jiru ummata nabi muhammad rabbiin bineensatti hin jijjiiru jechuudha ummata nabi muhammad rabbiin bineensatti hin jijjiiru ummata nabi muhammad qixaaxa adda addaa akka amma gartee koronaa kun faan ni dhufa jechuudha waan hin himin hin qabu rasuulli amma dhiyoo tana doktoroonni hoggaa harka dhiqannaa kana himan fakkeenyaaf Harka dhiqannaa kana hoggaa dhiqannu akkanuma akkan harka gooneetuma dhiisuurra harki gartee seeraan dhiqamuu qabu harka keenya kana guutuu isaa akkana goone keessa isaa akkana goone akkana goone akkanatti gartee keessa isaa kana hunda dhiquu qabnaa jaan Rasuulli sallallahu alaihi wasallam baabaa jira hadiisa sunanoota hadiisa gartee kana hunda keessa baabu takhliili beenan asaabii kajoo baaba harka kana jidduu hohooqanii dhiquu jiru Baaba harka kana jidduu hohooqanii dhiquu jiru akkanatti hohooqanii dhiquu jiru hadiisa keessa jira jechuudha. Lannoo harki akkanuma akkana akkana qofaa miti jechuudha. Harka takliilul asaabii jechuun akkana akkana akkana akkana harka kana gartee keessa keessa isaa kana hohooqaa dhiquu jechuun keessa beeyinal asaabii akkana hadiisaa jira. Haga asii nu hime rasuulli sallallahu alaihi wasallam haga asii haga akkaataa dhiqannaa harkaa. Abdul Waduud immoo wanni inni haasa'u jiru namni jaannam seenee waraqaa tana sheer godha. Mee ergaan as keessa jirtu maali? Walumma ergummaan as keessa jirtu ta jannata nama neexu mee ta guddoon as keessa jirtu maali? Ta gartee quraana keessa hin jirre haarooni mee maali isin fakkeenyaaf hin jirtu jechuudha waa takka. Duwwaa tun amma numaa gidee gartee quraana wal bira qabdi laal. Duwwaa zeeroo waa takka. Waa'ee gartee jaarsaa jaartii isaatu sursulli dur dubbatee jira. Jaarsa keessan dhagaya. Jaarsi jaartii teessaniif rifadha. Hogaa nyaattan nyaachisa. Waan uffattanirraa uffisaaf. dhalaa gartee dhaha jabeessa dhaamsa isaa ka gidee inni du'uuf deemu ka gidee inni gartee firaasha du'aa irratti jee keessa hay rasuulli sallallahu alaihi wasallam as-salaat as-salaat wa maa malakat aymaanukum ammallee gartee dhalaa tan naa jabeessa jee rasuulli sallallahu alaihi wasallam salaata jabeessa dubartii teessan jabeessa jee jiraa jechuu ammallee khayrukum Khayrukum li ahlihi jee jira. Irra caalaan keessan nama jaartiif gartee gaariiti, an jaartiidhaaf gaariidha jee jira. Akkasuma immoo dhalaanis jaarsa siitiif gaarii ta'uu akka qabdus himee jira. Yoo gartee dhalaan gaafa kaan dhalaan jahannama wanni haalaan seeftuun maalii jedhanii gaafannaan dhalaan gartee jaarsa isaaniidha kana tola itti oolaa oolus waan gartee inni tola itti oole guyyaa tokko yoo itti aarte waan san guututti diddi akkan godhiniif kaaddi Ammas abaarsa guddatanii waan akkanaa hedduu jiraachuu. Ani amma kana hunda dubbachuuf hin dhufne. Alaa kulli haal amantiin tun guutuu obboleeyyan kiyya. Wanni kun kijiba. Ummanni waan kana uumu gosa lama yookaa sadii ta'uu danda'a laal. Tokko amantiin islaamaa tun amantii ragaa waan taateef ummanni biraa ka amantii islaamaa hin hordofne ka amantii tanatti aara qabu ni jiraami? Akka amantii biraa amantii bazabazaa amantii ragaa malee deemtu amantii akkanuma gartee kijibatti amantu fakkeessuudhaaf warri amantii islaamaa hin hordofne uumuu danda'a tokko. Lammaffaa namuma muslimaa jaahila humaan beekne tokko ka gartee mooraalii haalaan qabu tokko ka gartee namni akka qaceelu fedhe tokko amantiin beeku immoo

Gagartee itti yaadee itti yaadee waan godhu dhabe beek quraanaa fi hadiisa waan hin beekneef waan haarawa uume jechuu ittiin nama gorsuudhaaf ta'uu danda'a jechuu yookaan immoo kakaa sadaffaadhaa gaa namuma gartee beekumsas qabu immoo kagartee akkanumatti gartee gaafa dura waraqaa tana godhu sheer barbaadaaf ta'e wooma ta'eef ta'e akkanuma gartee itti hanjamaaf ta'e wuma addaatiif godhe ta'uu danda'a jechuu dhugaadhaa miti. Sheekkotii ganda keessan jirtu irraa qaraa. Ustaazota ganda keessan jiru irraa qaraa. Kitaaba bitadhaa qaraa, dubbisaa. Amantiin Islaamaa tun amma kitaaba keessa jirti. Weebsaayitii adda addaa irra jirti yaa obboleeyyan. Qur'aana keessa jirti, hadiisa keessa jirti. Mee qara'aa, mee waan dandeessan qara'aa mee. Waan agartan kana hunda akka hin amanne isin godha jechuu qara'uun kun. Laannoo Hadiisa Rasuulaa sallallaahu aleeyhi wasallam Umar binul Khaxxaab itti himan gaafa inni lubbuun jiru ganaa Rasuularraa fagoo miti Umar beekh. Zamana gartee Umar binul Khaxxaab mootummaa keessa Umar gidee sahaabaa garii irraa hadiisa Rasuularraa hin dhagahin tokko inni gidee dhagahe hadiisa kana bakka irraa fiddi ragaa itti naa godhi ja'an. Rasuulli akkana akkana jedhe gidee jedhaniin ragaa naa godhii nama kanaan ja'a. Ragaa namni sun nuu aboo abaluu fa'aa wajjin guyyaa san masgiida keessa gidee teenyu dhageessa immoo hin dhageenye rasuulli gidee akkas jedhu dhageenye hayee jee akkatti fudhataa jechuudha. Amantii islaamaa sana keessa hin jiru akka amantii islaamaa ka sanada qabu. Koopiraayitii qabu jechuudha. Koopiraayitii hadiisni hundi koopiraayitii mataa isaa qaba. Eenyu rasuullarraa dhagee? Eenyutu itti aanee dhagee? Eenyutu itti aanee dhagee?

Amantii akkanuma fuudhiituma waanuma si fidan fuudhii fiigi yoo miti jechuudha. Amantii gartee aqlii san ta'e sana gartee hedduu kabajjee irraa jechuudha. Rabbiin subhaana wa ta'aala quraana keessatti aqli la'allakum taaqiluun li'ulil albaab yaaqiluun waan akkana aqlii aqlii kana gartee bakka hedduu dubbate jechuudha. Kafaruu gowwummaa jaalummaa hunda aqlii dhabaa wajji wal qabsiise wallaalaa wajji wal qabsiise Waan kanarraa gartee kijiba amatarraa deddeebi'u akkamitti namni gartee bara dheengaddaa woma wal fakkaatu tahee baranallee waa wal fakkaatu tahaa jee bar dhaga'u qabaa bar. Akkamitti namni bara dheengaddaa miliyoona jaha du'ee arrallee miliyoonuma jaha du'a. The same akkamitti taha? Akkamitti Rasuulilleen sallallaahu aleyhi wa sallam garte waan kana qabrii keessaa beeke nama tokko kan beekamnetti hima. Kan hin beekamne maalummaan isaa ilaa yoomina haazaa namtichi kun kan beekamne jechuudha. Kanaafuu kijiba akkanaa kanarraa if eeguu qabna. Kijibaan sobamuu hin qabnu. Usnee waan agarre amanuu hin qabnu. Habhab kana gubbarra fakkeenyaaf Allaah jedhee kataba nam tokko. Habhab kana sargii fi maal adda addaa yoo dheexxan dhalaan Oromoo tunis hunoo waan adda addaa irratti katabaatuma jirti habhab kana irratti. Fedhan mallattoo onnee irra godhan, fedhan mallattoo urjii irra godhan, fedhan maqaa leetara irra kataban. Hay eega namni kun akkana godhe habhab namni Oromoo akkana ka godhu taate dhalaan akkana guyyaa sargii gootu taate namni tokko fuudhee Allaa irra katabuu hin danda'u. Maaltu mu'jizaa godhe maqaan Allahaa habhab irra jiraachuu. Qur'aanni hin ga'u muujizaadhaaf. Qur'aanni akkamitti nu quubsuu didee habhaba akkatti waan guddaa ta'uu danda'e. Akkamitti mukni akkana mallattoo sujuudaa qaba jennee hedduu cinqamna akkana bar mukni inni sujuude rabbiin qur'aana keessatti hin dubbanne. Waanni gartee rabbiif hin sujuudne tokkollee hin jiru hin jenne rabbiin wannummaan rabbiif mataa qaqqabatee hin sujuudne tokko hin jiru hin jenne rabbiin walaakin laa isin hin beektan hin jenne. isin hin beeytan malee wanni hundi rabbiif salaataan kenne isin hin beeytan jee hin fixne rabbiin mazgaba kana hin cufne nurraa hoolaa maqaa allaa qaba uuu mukrii akkana gajjee sujuudu jira uuu duumeesii mallattoo nama salaatuu qaba guyyaa biraa duumeesii mallattoo masqalaa qaba akkam godha guyyaa biraa duumeesii mallattoo masqalaa qaba akkam godha mukni kun kagartee mallattoo masqalaa qabu guutu ala kana gabbaatee barbaadde Tanaafuu masqalli jabaa jechuun moo masqalli dhugaa jechuun moo maali? Wanni re'ee gubbarra masqala barbaaddee yookaan maqaa allaa barbaadduuf maali? Ummanni kaan bar waan hin qabne bar waan hin qabne takka bar barbaada achitti fiiganii bar. Hin jiru kitaabni isaanii waan guutuu tafsiilaan lafan keenyeef addan babaafneef waa hundaa'u. Nuti keenya kun adda babaha bar wanni hundi adda babaha bar. Hin hambifne bar maa farraxnaa fil kitaabi min shay'in. Qur'aana kana keessa waan hunda adda baafne waan hambifne hin qabnu jaa bar rabbiin. Tanaaf bar nuti guutuu bar ummata silaa bar mataarra quraana kana kaayatee bar deemuu qabuutu arra gartee hoolaarra allaa barbaanne re'eerraa hoolaa maqaa gartee allaa barbaanne muka akka nama gajjee sujuuda jennee u'uu jennee hab hab gubbarra allaa jira jennee if ajjeesuuf deemna jechuudha gammachuudhaan du'uuf deemnaa jechuudha. Dhannoo quraana immoo maa farraxnaa fil kitaabi min shay'in jiru. Alif laamim zaalika kitaabu laa reeba fi kitaaba jee gartee ifiif ragaa ba'u kana. Yahudichi maal jeen Umar bin Al-Khaxxaabiin? Wallaahi aayaanni takka osoo gartee amantii teenya keessa jiraatte guyyaa aayaanni sin buute nuti iida godhanna, ayyaana godhannaa jeen. Tami aayaanni tun jeen Umar bin Al-Khaxxaab jennaani Al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'matii wa radiitu lakum al-islaama diina aayata jettu tanaa jeen. arra diinaa keessan isiniif guute qananii tiyya isinirra guute amantii islaamaa isiniif jaaladhe waan ji'u kana ka akkanaa kana oduu amantii teenya keessa jiraatte yahuudaan amantii guutuu amantiin teessan guutuu wooma ji'u tana takka silaa qabaanne guyyaa ayaanni sun buute nu biratti guyyaa ayyaanaati jeen Jennaan Umar ibn Khaxxaab aayaanni tun eessatti buutee fi yoom buutee beeynaa jeen. Rasuulli sallallaahu aleyhi wa sallam Arafaa odoo dhaabbatuu hajjatul wadaa irratti hajjii irratti gartee irra buutee jeen. Li'annahu nuti gartee amantii tana qabna. Immoo gaa beekumsa dhabaan, wallaalaan, hababirra waa barbaadu, asii namticha qabrii maaroon eege je'ee waa je'e kana jala deemu, kana gartee guddisuu, ammas hedduu rifatuu quraana kana gartee namni kaafiraa tokko biyya maarootti gubee jedhanii akka gartee wanni kun itti kafaruu bira rahamaa bara uummanni kun ooradii kafaree bara kufrummaa boodaan diliin guddoon hin jirtu kana beeklaal kufrii boodaan eega kafaran booda diliin biraa tasanirra guddoo hin hafne jechuudha baqa macarrashaan kufriidha baqa kufrii booda hin hafne diliin. Akkasi jechuun kafare namni kafare zaalima linafsihi wazaalimun lighayrihi kuni gartee rabbii isatti hin amanne rasuula isaa jala deemaa hin jiru kuni gartee maal irraa eedare isnaa maashita maal jeen idaa lam tastahi Is fasnaa maa shiita. Yoo hin qaanfanne waan feete dalagi. Nama hin qaanfanne jechuun kun ka gartee rabbiin hayaa irraa fuudhe. Waa takka gartee kunis hedduu gartee si aarsee wanni jechuun qabu. Wanni nuti godhuu qabnu maali beekumsa kijiba akka Abdul Waduud Maarree jee guyyaa garii Muhammad Abdallaa jee guyyaa garii Sheekh Abdul Aziz jee akkana jijijiramaa dhufu kana guddifnee laaluu hin qabnu. Gizee arkine waan takka namni sheer godhaa jee sitti erges sheer godhuu hin qabdu. Dura dubbisi aqlii tantee fayyadami. Wanni kun akkamitti tahaa jee if gaafadhu. Bara dhengaddaa yoo argite baranaa wajjin wal fakkaata akkamitti tahuu dandaha? Waan bara dhengaddaa fi waan baranaa akkamitti taha? jettee if gaafachuu qabdaa jechuudha. Kijiba hin dulloomne kana mee hoggu takka gartee namuu irra qabsaa'uudhaan haa dulloomsinu. Kijiba kana gartee bira haa dabarruun isiniin jaha. Rabbiin gartee dhukkuba hamaa hundarraa. Koroonaa irraa isin haa eegu ramadaana kana isinii fayyaa qabu isinii keyrii keessa jiru isinii gartee qaceelee towba irra jiru rabbiin gartee ramadaana akkasiidha isin haa soomansiisu anallee akkasuma rabbi naaf haa godhu ramadaana taraawiya qabu ramadaana gartee guyyaa soomanaan, halkan dhaabbataan, qur'aanaan, fira ifiitii fi miskiina ifiidhaa yaadachuudhaan soomanu Rabbi nuuf haa godhu, Rabbiin nu haa milkeessu. Assalaamu Aleeykum Warahmatullaahi Wabarakaatuhu. Nagaatti oolaa, nagaatti bulaa.